makadini makadini muri zimbabwe ndine nyana dzoka pachannel yenyu munofarira channel lokwa zvinopisa zvinotrenda so kana ungari munyowani kura kukunzira subscribe into channel yangu wese wese like and don't forget share this video so guys nasinaine video ramunofarira ndozoti mamusina kuzvinzwa izvi ivideo ra prophet makandiwa vachitaura ivo eh, nezvinhu zvinoda kuitika muno muzimbabwe eh, prophecy yavapa ivo yavapa kuna vamunangauga munongozivawo kuti eh, vamakandiwa vawanzouya vachipa maprofesi especially panyaya dzematongerwo enyika but kana vauya so tofanira kuzvikoshesa so tingonimuzvinzwire mega vamakandiwa vachitaura
Ndini munhu akazvinetera akazorora zvake zviye zvekuti iwe ndiwo unotoshupika kuti ari kuitei mazuva ano ari kutii mazuva why because i am your ecosystem chikonzero nei nekuti ndini nefe without me ndisipo there is no discussion hapana nhau hapana nyaya famba garanyi pasi garanyi kaona munhu anofamba achindinyeya achindishoropodza if you see a person going about talking about me asi achitorarama neizvozvo and living by that ari mulist renherera nechirikadzi dzandinochengeta

and openly tell you I have no farm. ndokuudzai pachena kuti handina whether one hectare from the government handina hectare imwe chete inobva kuhurumende
and handiride and i don't want it

I have to keep educating you. Ndinofanira kuramba ndichikudzidzisai. Because some even some of you here munokanganwa futi imimi. Nekuti vamwe venyu you forget. Imimi vamwe venyu here munokanganwa imimi. Some of you here you forget.
You find the president of the country coming into church and he sits over there. Unowana mutungamiriri wenyika achiuya kukereke achisi kugarako. And certain people they see that happening for the first time. Vamwe vanhu voona zvichiitika kekutanga. Like we have started today. Zvoita sekunge tatanga nhasi. Uda kushamizika ipapa pane chii chakuda kushamisika nacho chakuda kushamisika nacho. You want to be surprised there with what? What is it that surprises there?
Huh? now on now ndopa makuda kupatika kutange matanga kuzviona nhasi now now because zvino that's when you want to wake up from your slumber and you say
did we not pray all of us hatina kunamata here tese pano

If I'm to love a man now kana ndichizoda munhu nhasi and it's starting now zvichitanga nhasi do you know something has to be done unoziva here kuti pane chinofanira kuitwa nekutaurwa for people to believe kuti vanhu vatende it has to be done and said for people to believe zvinofanira kuitwa nekutaurwa kuti vanhu vatende do you know that giving such a prophecy that i gave unomboziva here kuti kupa chiprofita chandakapa of this man maererano nemurume uyu being poisoned achiisirwa chepfu listen to me ndinzwe At that point, if you look at that, panguva iyoyo you ukazvitarisa must tell me what my interest was. unofanira kundibvunza kuti ndaidei ipapo
Okay? Now, hear Iko me, zvino, ndinzwe. hear me, hear me. I Ndinzwe. need, I, need to, I need to help to educate some of you. ndiri kuda kubatsira kudzidzisa vamwe venyu toda nzvimbo dzenyu because even if you were a prophet do you know kunyange dai wakanga uri muprofita when i gave that prophecy pandakapa chiprofita everything was okay for him zvinhu zvese zvanga zvakamunakira maybe you forget events there was no conflict there was no enmity against him at that point panga pasina kuvengana mazuva iwayo chikonzero nei If the system was against him at that point, I wouldn't have prophesied that prophecy. Dai vakuru vakuru vanga vachipesana naye panguva iyoyo ndingadai sina kupa chiprofita icho. The situation, if the situation mamiriro ezvinhu was not against him at that point, dai anga asina kupesana I wouldn't have ndingadai ndisina prophesied profita because I avoid the obvious. nekuti ndinosiya zviri pachena even if i can see kunyange ndichiona i avoid ndinoregedza the obvious zviri pachena what gave me strength to tell you zvakandipa simba kuti ndikuudzei that there is such an attack kuti kune kurwiswa and the reason why most people could not grab it it's because there was no reason for them to believe that anything like that could happen chikonzero vanhu vazhinji vasina kuzvigamuchira inhau yokuti zvanga singatombotarisirike kuti zvakadaro zvingaitike
then you say it ndozvitaura And when it happened now, pazvakazoitika there was chaos in the camp. Sit down. pakava nedambudziko makanga muine dambudziko There was chaos now within the camp. makava The nedambudziko situation was so mumisasa.
tense. mamiriro ezvinhu akanga asina kumira zvakanaka Now he's in a place now, in a position vaa munzvimbo ipapo where it's, it's, it's even hard for him zvakatovaomera to confirm
kubvunza
There were supposed to be other reasons medically to explain his condition and not poison. paifanira kuva nedzimwe tsananguro kutsanangura zvakanga zvaitika

Munoziva here pakazadzikiswa chiprofita icho? We didn't wait for him to become the president to release the fulfillment. Hatina kumirira kuti ave mutungamiriri wenyika kuti tibuditse kuzadzikiswa kwechiprofita. We released it the same week. Takabudisa pachena muvhiki rimwe chete iroro. I came here Ndakauya pano and I told you to read the newspaper. ndikakuudzai kuti verengai mapepanhau and i said because this, ma, this week something is, you're going to read about something ndikakuudzai kuti vhiki rino muchaverenga nezvechimwe chinhu and i said because on sunday i'm going to be showing you a video nekuti musi wesvondo ndichakuratidzai pamufananidzo muzvivhitivhiti and it happened that week and on sunday i'm showing you a video of a fulfillment zvikaitika vhiki iroro musi wesvondo ndikakuratidzai kuzadzikiswa okay ndizvo But if really that was poisoning, you must understand kana zvechokwadi kwakanga kuri kuisirwa kwechefu that unofanira kunzwisisa whoever did that was still alive. kuti wakazviita izvo zvakanga achiri Whoever upenyu. did that is still around. akazviita izvo zvaachiripo
Who would I, would I rather uh, uh, uh, support? ndianiko wandingafarire Why would you support a man who can easily be fired?
unodireiko munhu anogona kungodzingika its not all about prophesying haizi nhau yekungoprofita bedzi it goes beyond that zvinopfuura chiyero ichocho are you fortified enough wakasimba here zvakakwana

tambirai kumwe chiprofita tisiirei play everywhere else leave the prophetic to us
njobera njobera kuda kusticha sticha no no no no no no no no

Nogona kumezha chiporofita imi. Can you measure the prophetic you? Tazotamba iwe. Tazotamba iwe.
Sit down. Sitore nzvimbo dzedu.

Am I talking to somebody here? ndikutaura nemumwe munhu here pano kune vanhu vekuti ukangodzimara wangoita a commitment yekuti uyu makandiwa handimude unongorwadziwa upenyu hwako kusvika uchifa
kurwadziwa chete garanyi pasi ndini munhu akazvinetera akazorora zvake zviye zvekuti iwe ndiwo unotoshupika kuti ari kuitei mazuva ano ari kutii mazuva why because i am your ecosystem chikonzero nei nekuti ndini nhefeni without me ndisipo there is no discussion hapana nhau hapana garanyi pasi garanyi pasi garanyi Kaona munhu anofamba achindinyeya achindishoropodza. If you see a person going about talking about me and undermining me. Asi achitorarama neizvozvo. And living by that. Ari mulist renherera nechirikadzi dzandinochengeta.
That's it. I know people that I'm looking after.
He's in the category of the orphans and widows that I Charity work yes eh, hapana.
That's all charity work.
Hey, am I talking to someone here? Muda wenda kumba here? Hapana kwauri kuenda nhasi. You are going nowhere today.
Let's talk about this. Ngatitaurei nezvenhau iyi. You know what happens? You know when I hear that something is being said on social media.

Ah, mandinzwa here mandinzwa here so vanongondiudza kuti kuri kupisa
kubvira but hapana description yemoto wacho kuti But nobody describes the nature of the fire. So sometimes when I'm responding like this, I'm responding from that position of knowing. Sit down. Sit down, sit down. Sit down. If you want more likes, Kana uchida ma like mamwe. If that's your hunger. Kana iriyo nzara yako. I'm your product. Hear me. Ndini wokutengesa. Hear me. Ndikawana mukana utaura like this inofanira kutombokuudzai. Ngoda kukuudzai ka one mva mango bata ipapa. Do you know that if you Release a video. Unoziva here kuti ukabuditsa video where you talk about yourself uchitaura nezvako and you have 1000 views woita vanhu 1000 vanokutarisa over 5 years mushure memakore mashanu and then you talk about Warren Buffett wotaura nezvaWarren Buffett and you reach 20000 views wosvika kumaviews anokwana 20000 still of the 20000 yours is 1000 ufanira kuziva kuti pa 20000 never think sambofa wakafunga never you think you need to be educated mentally never you think njera panjera apa pa usafunge the 19000 belong to who kuti 19000 are you following this uri kundinzwa here Why is it that it's a, if it's about me, no one follows, but if it's about Warren Buffett? inda kana iri nhau yangu hapana anoteera asi kana iri nhau yawarren buffett
vamwe munogara pasocial media tikutokurapanorai papapapa kuti munzwisisa kuti zvii zviri kuitika Some of you who spend your time on social media, I'm actually healing you and telling you what is happening. ukangobata subject ukaona kuti mafollowers awedzera isubject

Mukumbura prophecy. And I say Mukumbura prophecy.
neyakanzi usa prophecy
and another written usa prophecy

So I must know that they are, they are following their name. They are following their name. They are following their country.
panorasisa chiiko ipa vanhu pakajeka kudai zva as clear as it is

your subject ndikamuti handizive kuti vanhu havacharamba vachikuteera here ukashandura nhau yaunoshumira do you get this same attention when you are explaining jesus to them unowana meso akadai here kana uchiparidza are you good at explaining jesus the way you explain the devil unogona here kutsanangura jesu matsananguro aunoita wakaipa you will start losing members ucharasikirwa nevatendi then you understand Whose followers these were. Wozonzwisisa kuti vanhu havaiteera ani, vateedzeri vani. They were coming for their candidate that you keep talking about. Wawaitaura nezvavo. In your most reasonable mind. Mundangariro dzako. How can you even sit at home? Ungagare sei kumba? And think that. Wofunga kuti. You can bring a man of this stature. Kana uchigona kuunza murume wemhando yakadai. Down in terms of height I'm above. Pakureba ndiri pamusoro. Okay? It takes me longer to fall than you. Zvinonditorera nguva yakareba kudonha panewe. And if people are going to walk away from me, imagine how long that is going to take. Even, let's say service yapera, imbodzidza pa service kupera kwayo.

mupfungwa dzako iwe utoona place empty ah vakomana ka patichatanga netende when we start with the tent richinditiza moving away mayezi mangani ndisati ndaziva kuti kutende kuvanhu hakusisina vanhu ndichirova vari muno mubedza how many years will how many years to know that in the tent there there are no people
You look at a person like me, unotoona market yangu ichipera inini. Otarisa munhu akaita seni and you see my market fin diminishing. Tsano. Ah, Uncle. Chinhu chakagadzirwa zvakanaka ichi. This thing was well made.
We know how systems operate. Tinoziva kuti zvinhu zvinofamba sei.